Noel Vanlalruatpui ka ni a, tunah chuan chanchin thar kim changin ngaithla ang. Miss Mizoram Kolasib District atan bil khawthlir Kawnveng nula Lalhming Sangi thlan a ni. Vawiin chhun khan Zonet Cable TV buatsaih Miss Mizoram Contest Sanghnih sawmhnih pali a Kolasib District aiawhtu tur Miss Mizoram Kolasib District atan Lalhming Sangi bil khawthlir che puan a ni. Miss Mizoram thlan nana Kolasib District aiawhtu tur puanna hun hi Kolasib Press Club ah hman a ni a, Kolasib District Board sa Pu John Lti Sanga chuan hun hman puiin Miss Mizoram Kolasib District atan Lalhming Sangi hnenah Miss Lallukhum a khum tir a. He hunah hian thu sawiin Kolasib DC Pu John Lti Sanga chuan Miss Contest chu huau huau leh heheuhna lam thil a nih loh thu a sawi a, Miss Universe leh Miss World te hi Iweno chuan engemaw Ambassador ah te ruatin dinhmun sang takah an dah thin a ti a. Miss Contest chu hmel leh pianzia a mi chungnung te telna, rilru leh ngaihtuahna ah pawh mi pangai chung lam nih ngaihna thil a nih thu sawiin Mizo nu leh pa tam takin a ni lo zawng a, an ngai thin chu sim a ngai a ti. Kolasib DC chuan Kolasib District Miss Tharlal Hmingsangi chu Kolasib District in duhsakna zawng zawng a hlan thu a sawi a, inrintawnga nen Miss. Contest hma chhawn tur leh Miss Mizoram lal lukhum hawn ngei turin duhsakna a hlan bawk. Miss Mizoram Coalessive District puannaah hian Pilal Dinpui, President Sub Headquarters MHEP pawhin thu sawiin Miss Sang Sangi chum MHEP ten duhsakna an hlan thu leh an support zel dawn thu a sawi a. Miss a nih chhunga Mizo nula fel tak a nihna lantir chhunzawm zel turin a chah bawk. Miss puanna hunah hian Doctor Lalhming. Doctor Hming Thanzuala, DIPRO Kolasib leh Miss Millennium Piral Muanpuii te pawh telin Kolasib MJA member te bakah Zoom Kolasib hruaitu te an tel bawk. Kolasib District aiawhtu tur tura thlanchhuah Lalhmingsangi hi Pu Lalhmunmawia Pachuau leh Pi Lalding Ngheti te fanu niin kawn veng bil khawthlir a cheng an ni a, kum sanghnih panga a piang fik nga leh in sa sarih a, in chit sarih a sang a ni a. HSSLC zir zo hlim a ni. Bill khawthlir kuhva duty te chuan min khan dan lova Burma kuhva phurh bek za an man le. Bill khawthlir kuhva chingtu te hian dan lova Burma kuhva rawn lut avang hian an kuhva rah hralh kawngah harsatna an tawk nasa hle a, hei vang hian duty hi neiin Burma kuhva man an nei deuh reng a ni. Nimin khan MZ04A. Five one six nine vang lalruai la champhai electric veng motor JR Lalsangzir la champhai khalh atangin bag za an man leh a ni. Nilaini zan dar riat khan LR Futsal Ground bil khawthlir hawnna hun hman a ni a, he hun hi Pularin chhuanga President, Bil khawthlir Games and Sports Association hruaitu kaihhruaiin Pulal Malsawma Ngente chuan LAD hnuaia VC North ten khawtlang tan Futsal Ground lo siam tawh mah se, Thalaite tui halna a phu hruk zo lo deuh nia an hriat avangin LR Futsal Ground chu siam a ni ta a ni a ni ta niin a sawi. He Futsal Ground hi sumdawnna anga kalpui tur chuan a senso ang pawh hmuh chhuah a har dawn a. Sumdawnna ang ngawr ngawr rilru pu lovin Thalaiten ruihhlo buaipui lova infiamna lam an buaipui theih beiseina vang a nih thu a sawi.

Tlau chuan Pathian hnena hlanna leh hawnna hun a hmang a, hemi hnu hian Bill khawthlira sports discipline hrang hrang hruaitute an inkhel nghal a ni. Mizoram Pradesh Congress Committee, MPCC, chuan vawiin khan kan hma lawka Mizoram Lok Sabha MP in thlan lo awm tur atang campaign khuh hawnna hun an hmang. Vanapa Hall-a hun hmanah MPCC official candidate Pu Lalbiak Zama chuan, Kum sangkhat zakua sawmli pasarih a zalenna neia India lo pian khan India hma hun chu kawng hniah a innghat a ti a, pakhatin sakhaw pakhat vulh an duh laiin hnampatia an kan sawi tak. Mahatma Gandhia kaihhruai India ram chhunga hnam chi hrang hrang, sakhaw biak chi hrang hrang te him leh zalen taka kan awm theihna turin danpui min lo duan sak ta zawk a ni a ti a. An elpui BJP te thil tum ber chu Hindu sakhaw vulh lena midang nepchep, nek chep a nih thu sawiin an theih ang angin India danpui pawh sawi danglam zel an tum niin a sawi. Pu Lalpiak Zama chuan bjp sorkarin India ram hmun hrang hrangah mipui tan harsatna an siam tih a sawi a, an duh zawng mi govnor atan an dah a, chumite chuan mipui thlan lalte lakah harsatna, an siam thin a ni a ti a. India dan puiin mipuite dikna chanvo min pek chu nasa takin an an nam nul tih a sawi bawk a ni. Bjp chuan chanchin bumi te pawh kawng hrang hrangin an thunun tih sawiin sorkar laipui thil tih that loh leh dik tawk lohna mipui hriata puan zar a ni ngai ta meuh lo nia sawiin anmahni infakna erawh nasa takin an tarlang thin thung niin a sawi. Mizoram thenawm Manipur thil thlengah ngei pawh sorkar laipui chuan a tih tur a ti tawk lo niin a sawi bawk a. India Prime Minister Narendra Modi-a chuan an sorkar chhungin chanchin bum mi te a hmachhawn duh miah lo tih a sawi a ni. NPCC Campaign Chairman Pula Nunmawia chuau ngo pawhin thu sawiin sorkar laipuia bjp sorkar paihthlak theihna tura tan Mizo mipuiten theihtawp an chhuah a ngai a ti a. Bjp thawkpui sa mnf MP Thlantlin chuan zalenna hum him theih a nih loh thu Bjp thawkpui sa mnf MP Thlantlin a nih chuan zalenna hum him theih a nih loh thu a sawi a, an elpui dang zet PM pawh bjp thawkpui leh mai tur an nih thu a sawi. Phuket ah Lalvena MP Lok Sabha, mnf, official candidate chuan mnf party bill tana tlang au tur ni lovin Mizoram hnam leh sakhua himna turin candidate atan a pen chhuak niin a sawi. Lok Sabha MP thlanna tura mnf official candidate Pu Keva Lalvena'n kan ram, kan hnam leh kan sakhua innekna nasa tak a tawh mek lak. A tawh mek karah Zoram mipuite leh Zofate tana huai taka ding tlat turin mipui candidate ni tura pen chhuak a ni tih a sawi. Tukin Zingkara Serchhip Bazara Street Campaign a neih a Pu Khe Vanlalvena hian NDA chu Congress leh an thurualpui party te intelkhawmna, UPA paihthla tura din a nih thu leh mnf pawh NDA dintu, founding member, zingah a tel thu a sawi a. NDA chhunga bjp hmalakna avangin Kristianna a chep thu a chep tih chu amah pawh a taka hretu a nih thu a sawi a. India ramah Hindu nationalism a lian zel a, chu chu bjp in politics khelh nan an hmang a. Hei hi NDA chhunga awm Kristian MP ten la taka an doh dal zel a tul a ni, a ti. Bjp chakchho zela a hlanga sorkar siam theihna khawp MP an nei leh ngei hmel a, Hindu kulmuk hlangin ro an rel lohna turin Kristian MP te chu an tel ve rih tlat a ngai a ni, a ti. Tribal te dikna leh chanvo humhalh zel turin NDA ah an thu lui zel dawn niin a sawi bawk. Pu Keva Lalvena hian Rajya Sabha ah NDA thutna atangin Mizoram, Mizo hnam leh sakhua himna turin theihtawpin a lo au tawh thin tih sawiin Manipura Kristian biakin zathum chuang hal a nih khan ṭum hnih Parliament-ah au chhuak tih a sawi a. Congress MP rual sakhaw Zalenda duhtu intite zingah biakin hal a nih demna thu a sawi chhuak ve tu mah an awm lo a ti a. Myanmar aṭang raltlante thawnkir tura Central sorkarin thupek a chhuah do dal a, kan unaute, Thupek a chhuah do dalin kan unaute an nih a, kan thawn kir dawn lo ti a a au chhuah thu a sawi a, Sakhaw Zalena tia NDA lama a. Sakhaw Zalena tia NDA lama a thu bei thin duhte zingah Manipur a biakin hal chungchang leh Myanmar atanga Kristian raltlante chungchang au chhuahpui chu amah chiah a ni tih a sawi. Pu Keivan Lalvena hian mipui candidate tura inpe a nih avangin Lok Sabha MP-ah thlantlin a nih chuan, Mizoram hmasawna turin state sorkar thuneitute nen pawh theitawp chhuah a thawh ho a tum thu a sawi a. Rajya Sabha a chhuahsan chuan ZPM-in Rajya Sabha MP an neih nghal dawn lo an neih nghal dawn tho avangin Mizoram, Mizo hnam leh Mizo sakhua humhim tura a hmalakna zau zawk a chhunzawm theih nan amah vote turin mipuite a ngen a ni. Serchhip Bazar-a Street Campaign-ah hian mnf Senior Vice President Doctor R Lalthangliana Minister Hluipuiin thu sawiin Puke Vanlalvena chu Mizoramin a la mamawh nia a hriat thu a sawi a, party hranga awm mek te pawh ram leh hnam himna tura huai taka ding zel tur ding zel tura Puke Vanlalvena chu vote turin a ngen a ni. Kumin April ni sawm pakua Lok Sabha i thlanna neih tura Mizoram Kohhran Hruaitute Committee chuan mipuite hnenah inthlan thuchah an siam a. Thuchah hi Mizoram mipui, political party leh Kohhran ten zawm turin an ngen. MKHC chuan April ni sawm pathumah state pum huap ni, Kohhran inkhawmah tawngtai theuh turin an ngen a, tawngtai thupui atan inthlan tluang taka neih a nih theih nan leh Mizoram aiawhtu mi tha tak thlan chhuah a nih theih nan te, Mizoramah sakhaw zalenna tha tak a awm zel theih nan leh sakhaw pawl hrang hrang te intibuai lova inrem taka an awm zel theih nan te leh India ramah Kristian te rawngbawlna, nekchepna leh harsatna siam zawnga hmalakna te hi a lo bo theih nan tih te a ni a, heng bakah hian political party leh. Ram mipuite tan Lok Sabha inthlan chungchangah thuchhuah an siam tel bawk. Zalen tak leh duhthlanna dik hmanga mitinin vote an thlak theih nan helhpawl leh ralthuam lam chi hman te, invo te, inbum te, sumsem tih te leh sumsem te tih lo ni se tiin an ngen a. Hnambil zawngte, khawtlang inpungkhatna leh kohhran in-unauna tichhe zawngte in engpawl mah in hma a lak loh ni se, mimal leh pawl insawichhiat vak vakte, tharum thawhna chawk tho zawnga inelsen leh inauhnawmna te tih loh ni se tih leh therhlo leh sum um a tumah in vote hralh loh ni se tiin an thuchhuah ah hian mkhc hian an tarlang a ni. Central yma Committee Room ah Central yma hruaitute leh Mizorama Kohhran hrang hranga thalai pawl hruaitute ruihhlo leh a kaihnawih chungchangah an inkawm. Inkawm hona hun hi Central yma President Pu Lalhmachhuan an kai hruaiin sawihawnna hun hmangtu Central yma GS Professor Malsawmliana chuan ruihhlo leh a kaihnawih chungchanga yma hmalakna leh tun dinhmuna ruihhlovin bu a khuar dan leh Thalaite dinhmun leh thalai pawl ten hma an lak theih nan dan tur te a sawi a, chumi hnuah sawihohna hun hi hman a ni. Meeting chuan ruihhlo do turin Central yma kaih hruai a, Coordination Committee din ni se, member atan Kohhran thalai pawl tin aiawh pahnih theuh ruat an rem tih a, he Coordination Committee hian Harm Reduction leh Supply Reduction lamah theihtawp chhohin hma a la thin dawn a ni. Income honaah hian Central KGP, Aizawl Area, GKP Coordination, Central, PYD, Mizoram EPC, SDA Youth Federation, Territorial Salvation Army Youth, LEKB, KTP, Aizawl Diocese Thalai Pawl leh ECM Thalai Pawl atangin hruaitu sawmthum paruk an kal. MZP chuan thuchhuah siamin Mizoram Public Service Commission, MPSC, in February nikhat sang hnih sawmhnih pali a result a tihchhuah tak Combined Competitive Examinations kalpui danah thil fel tawk lo leh chhui chian ngai thil a awma chhui chian ngai thil awma an hriat thu tarangin Mizorama hna sang leh zahawm tak tak latu MPSC chhunga hetiang thil hriat tur a awm chu MZP chuan pawi an tih thu an sawi. Mizoram-a hna sang leh za awm tak tak te lak hna MPSC-in tun thleng a rin tlak taka rei tak a kalpui lawmawm an tih thu tarlangin MZP chuan Hre lai hna zawng mek te pawhin an ring tawk hle thin an ti a. Chutih laiin Combined Competitive Examinations kalpui hnuhnung berah thil dik tawk lova hmalakna awm ngeiin MZP chuan an hria a. Ngun thluk zawk a an zir chian hnuah MPSC chu thalai hna zawng mek ten an rin ngam zel theihna turin a tawp thlengin hma an la zel dawn niin an sawi a. MZP tarlan danin tun hnaia NIT, Mizoram Assistant Registrar leh AMC hnuaia hna lakah hna lak hrang hranga buaipuitu ten an laina hnai duhsak zawng te thun an tum avangin hma an la bawk a ni.